Salowmaleýkim dostlar men Merdan ata showmen biz bu gün ýenede Aşgabat Praýdda üç oýunyň täze sany meň ýanymda halypa Hoja Hojaýew aslynda Hojadurdy Ýegendurdyýew hawa halypa janyň sag bolsun köp köp minnetdar sylap hormatlap hawa geldiň ýöne tutdyrmadyga ýa. Ýa bile bolsun. Tutdyrmadyga. Tapdyrmadym. Ýa, tapdyrmadym. Öz özüm tapman ýörün, sen nädip meni tapdyraýaň? Ine halypa, üç oýun diýip täze proýekti açdyk. Berekella. Hawa, kän hawa sungat ussatlary geldiler. Indi bu gezek hem sizi çagyr, şu hojany çagyraý, hojany çagyraý diýip kän ýazdylar kommentariýada. Ir güne döner. Sag bolsunlar, hormatyna. Hawa, agam onda men hem şu aslynda tapmak kyn eken agam. Aýdyşlaryndan hem beter eken-de. Hojany tapyp ölmersiň diýerler-de, hakyky. Onnoň men tapylýan wariantyny golladym muň. Onnoň ol gelnejemiň nomuny tapdy bilki. Onnoň oňa çykdym-da, gelneje diýdim, sen kömek etmeseň maňa adam kömek etmez. O tapar, o tapar. Ol tapdy onnoň. Haýran galýan şoňa. Seň gelnejene haýran galýan. Göni tapýandyr, a? Tapýan ekeni. Men öz-özümi tapman ýörün-dä. Ýöne gelnejemi tapdy. Aý berekella. Men nirde gidip çöndüm soň. Ýok dogrudan men käte özüm bilemok niredigini. Ondan şondan soraýan o aýtgyn men nirde şu wagt diýen. Onda sen palan magaziniň ýanyndan geçip barýaň diýen. Men nätsin aýdýan. E dogrudanam geçip barýan o hille. Ýok seretseň şo taýy. Seretseň şo magazin. Ha oçem men eşigime çip dakyp goýberýär. Ha. Men şony pikir edýän. Şyp diýip adam bar. Hawa. O mizde gezip ýörenini bilýär. Aýtýa. Men şu wagt ors bazaryna bardym diýsem, ýok sen teke bazarda gezip ýör diýýä. Bah! Aý, ýaman aňardan-ow. Bah! Oňam maňa duşsun diýsene-ow. Bah! Ine! Ine! Şondan doly tapman ýörüň, inim. Hum. Halypa, indi bu üç oýun sanymyzyň, proýektimiziň, Hawa. asyl üç sany oýun oýnamaly meň bilen. Hawa. Eger utsaňyz, meni üç oýunda utsaňyz, Aşgabat Praýd kafeniň, restoranyň menýusyny alýaňyz, islendik nahary şuny bişirip ber diýip saýlaýaň, men şony bişirip berýän. Ony bilmeli bolar onda. Hawa. Onda eger utulsaňyz. Ha, utulsak men bişirip bermeli. Ýok, utulsaňyz kafeň bir dostawkasyny iki bolup äkitýär. Bir müşderä. O müşderäde Hoja Hojaýew sürpriz bolýar. Boldy. Kabulmy? E, kabul. Boldy. Onda gepleşdik. Hany? Onda birinji oýnuň şerti kapiýa. Kapiýa. Hawa, kapiýaň nämedigini siz gowy bilýäňiz. Hawa. Hoja şahyr, hoja Şu gidýän toýlaryna aýdym aýdýan, aýdýan aýdymlaryny özi düzýär diýýärler-ä. Çynmy şol? Aý özüne döwmek ýöne il günden alýan. A. Ýöne özi düzüşdiriberýär diýýär. Ondan eşitsen, mundan eşitýän, şulardan alýan-da montaž edýär. Käwagt gelnejem gyssata-da düzüp goýberýär diýýär. Gelnejeňmi? Gyssata düzýär diýýär-ä. O-o-ow. Düz derrew diýdigi, Maňa seniň guzuryňda gitme ýok. Maňa sen öň sözüň öňüne gitme ýok diýip başlaýar ekeni. Hawa. Kimden soraryn? Sorarsyň. Hop boldy onda. Onda kapka gitdi. Söýdüm seniň gözleriňi. Wah gowy gördüm sözleriňi. Ene, başyna iýmir diýip başladyk. Indi özüňiz ýeňiň. Kapýa. Düýä münüp yranmadym. Düýä münüp yranmadym. Il içinde görünmedim. Düýä münüp yranmadym, ädir baryp gönünmedim. Öli bolup görde däri, diri bolup handa däri. Depeden depe aşyň, iç goşun çaşyň. Çuňňur gazyň çykmasyn, gelip içim ýakmasyn. Ölen günüň ýylyňdyr, ertesi meň toýumdyr. Men bilýän ony. Aý sen bilmeýän zadyň barmy? Aý o. Ili aldym bir çemçe. Içdim şorbaly serçe. Serçe. Eý daş etdi aý. Näme etmän ol aý. Serçe çykdy. Aý bul bul hakykatdan hem şahyr. Onda özüňe bilme aýdyň. Men aýdaýyn. Hawa. Ha çykara şu. Alham şu töwrekde ötler ha gaýda da. Bu kepder ýalyň et da alham. Kepder uçup puşta gelse biz alyp galýas onu. Hawa. Ha merdan. Hawa. Hawa birden saňa garadym. Birden saňa garadym. Meň ýüregime ýaradym. Hawa. Goýber ýene bir goşgy. Aha, gitdik onda. Ili alyp suratyňy. Men duýdum seň haýbatyňy. Men duýdum seň haýbatyňy. Bolýa. Gaty gowy. Aýdyň indi. Ýaşasam-da ýagşy niýetli her dem. Ýaşasam-da ýagşy niýetli her dem. Erbet pikirlerem geläýýär birden. Bilmen näet pikire nä gepe gidip. Çyn dostum garşyma gaharly gelip çagyrýam seni tuwele. Ilki ok atmak hem sepgide. Atmaz dosta garşy ölüm okuny. Men gyrmaryn gül ömrüniň köküni. Beýle etsin, ähli duşman şat bolar, maňa bolsa iň bir erbet at galar. Atja okum gök atlaryn. Ýa dost atjaka gursak tutmaryn. Atmana dostuma maý bermerin, dosta akmak diýmäge ýer goýmaryn. Atjak okum öz beýnime goýaryn. Hoş gal, dostum diýip gözüm ýumaryn.

Birden tursam, ýok çogy. Gül ýaly boldy. Häteýno, özi gelip, ylham berip durdy. Ylham şu wagt gelýän wagty öýdýän aga. Ylham gelmese bolanok. Indi aýdyň siz. Jigim goşgy aýtsam men saňa kowşum barmy? Bar kowşum. Köwşüm diýip goşgy aýdyp ýören. Köwüş her kim geýýä-de bu. Hawa. Onuň aýakýalana çykyp bolmaýa-da. Hawa. Ýagyş, gar ýagsa bilen. Hawa. Köwüş geý bela. Hawa. Ýagşylygy ýatlamak däbin. Ýagşylygy ýatlamak däbin. Ýagşylygy ýatlamak däbin. Bäh.

Ikinji oýnuň şerti at tapmak. Oglan ady saýlaly diýseňiz, oglan ady saýlaýas, gyz ady saýlaly diýseňizem gyz ady saýlaýas. Oglan ady. Oglan ady. Onda oglan ady. Men bir at aýdýan, oglan adyny. Yzky harpyndan at aýdyp gitmeli soň. Soňky gutarýan harpyndan. Hany. At tapmak. Ana boldy. Indi gitdi.

Özüm ýada gitdim o utmakdan. Tulýan biri ýok diýýäňmi? Bir genjemden tulýaňda. Adyny alyp diýýäňmi? Onda utulmadan bolmaýar. Indiki oýnumyza geçýäs. Hany. Üçünji oýun Güller. Häzir men bana bir panetoýa çyk ýöne öňünden gül. Men soň aýdaýyn anekdoty.

Men bilemok sen. Ýöne sen bana tuweleme sen öňünden güldüň, kömek etdiň bana. E bir de bir söwda adamlar söwda bi. Ha sen öňünden ýükün berip puluny soň alýar. Şol ýaly Men öňünden puluny alýan, ýükün soň berýän. Bu da söwda. Eda söwda diýdi berde. Berde kalp söwda diýdi. Kalp. Bu kalbyna girýän men, bulam halkyň kalbyna girýän.

Takyky. Indi halypa bir sorag bar şu siz teatrda-da kän çykyş etdiňiz-de. Indi şonda men şeýle çykyş edeňizde o taý telewideniýe diýalak däl-de gaýtalap bolany bar bir zady. Gönüje gidip barýarka şonda gülmese nähili bolýaňyz? Siz çykyş edip otyrkaňyz gülmese. Aktýor sahna çykýar-a. Hawa. Bir oýun oklaýar söz. Hum. Tomaşaçylar gülýär. Wagyr. Hum. Ýene oklaýar. Gülenoga ýöreş taze bara ýigrimi bäş alty adam otyrda araky dagdaý şoda gülenok dagy. Galany gülýä. Pyrly bir tarap gülýä ştadan bir erbet energiýa gelýä gülmeýänlerden. Ozan senem olary güldürjek bolýaň. Hawa. Ozan täzeden ýene-de aýdýaň. Ozan gülýäň bir arahatlanýaň dagy. Şu tomaşaçylar aýdyp berýä. Nämäň nämedigini. Gülküli zady, ozaň aralygy. Artykmaçam geplemeli däl, artykmaçam oýnamaly däl. Ýöne tomaşaçylar saňa aýdyp berýär nähili oýnamalydygyny. Şeýle bolar öýdýäňmi, käte bolmaýar. Bolmaz diýseň-de bolubam dur. Bir çatrykçy-da sahnaň özi. Tomaşaçylar, artistiň arasyndaky howa bar. Üýtgäp durýa. Üýtgäp durýa. Ýaman aparşyn alyp gitme dagy ony. Gar ýagdyryp dukan bar, ýyldyrym çakdyryp durmaly däl dagy eşitjekmi? Gara duýmak gerek tomaşaçylary. Şonuň göwnüne oturmak gerek. Maksat şu bolup. Gara sahna çykanda şolar bilen Uruşýaň-da ikisiniň arasynda. Aý, bara-bara. Şolaň duýgusy bilen. Duýmaly-la, olar duýmaly. Esasy şol zada lezzet bermeli tomaşaçylara. Ene. Şolaň göwnünden turmaly. Ýaş artistlere näme maslahat berýäň agam? Maslahat berýänim, diňe işlemeli, eşedim, diňe üstünlik tapmaly, täze zat döretmeli, köp kitap okamaly, gözlegde bolmaly, halypalary diňlemeli, şonda ýuwaşjakdan iş ugruna gider. Esasy bir riskli bolan zat üstünlik. Hawa. Üstünlik gazanmak gerek, onuň üçin işlemek gerek. Indi halypa bir zat bar, hakykatdanam indi men şu wagt kelläme geldi şo sorag. Maňa size öýkünýär, öýkünýär diýýärler-de indi maňa. Men siziň agzyňyza öýkünýän-ä, wobşe hereketleriňiz. Men para, para ýasaýan. paroja diýip sungat bar dogrydymy? Meňzetme. Ha, meňzetme. Onda men diňe size däl, başga da sungat işgärlerine öýkünýän. Ana ýeri gelende aýdyp geçeli. Siz öýkünýän. Sizden daşary çepbe öýkünýän. Ondan ýaňky aýdymçy Söhbet Jumaýew öýkünýän. Ondan Azat Oramada öýkünýän, Azat Oramadow. Ýagşa öýkünýän, Ýagşy Goşunow. Bäş adam öýkünýän. Indi şu öýkünmeklik diýmeklige nähili garaýaň agam? Paradis. Meňzetme. Hawa. Meňzetme diýip. Şo sungat dogrumy, şo ýol dogry ýolmy ýa? Ol estradny ýol, ol estradaň ýoly komediýa žanra girýä, estradaň ýoly meňzetme, parodiýa. Sen paradis, sen artist, paradis bol. Hawa. Indi şony hemme adam edip bilenok-a, dogry dämi? Hawa-da, wah. Indi şol häzir öz şol parodist bolmaklyk, öz ýoluňy tapmazlyk bolýarmy ýa öz ýoluňdan daşary bir ýoly. Öýkünme. Öýküni bilýär adam-a. Öýküni bilýär, bular tize, olar tize, olar tize. Şol öz ýoluny tapmazlyk diýmek däl, hä? Ýok, ýok. Ol bar, ertir ýene bir togalada öýküner. Hä. Ol sungat ol. Hä. Meňzetme sungady. Ine. Parodiýa, meňzetme. Hmm. Käwagt adamlar diýýär-dä, Özüň bol diýýär. Özüň bol durmuşda, biri bolup ýaşama diýýär. Ýok, sen meňzetme diýen artist hil-hil žanrdan alýar ol. Bu artistiň, aýdymçyň, oň, muň agyryny öýkelýär. Bu estrada, estrada. Oň öz ýoly bar, estradaň öz ýoly bar. Hmm. Ine jogap. Indi kommentariýada. Öýkünme, özüň bol diýip ýazmak. Dogry dämi halypa? Ine dostlar, Aşgabat Pride-da bu gün halypa bilen hem üç oýun gepleşigini geçirip gutarýas. Halypa, utdyň. Utuşyň bilen gutlaýan. Sag bol. Häzir Aşgabat Pride-yň adyndan ýörite Pride Set atly hiç ýerde, Türkmenistan döwletimizde intek hiç ýerde bişmeýän tagam bar. Sebäbi ine şol tagam Şu Aşgabat Pride-yň öz eýesiniň öz tapan resepidi. Onda agam Taňry ýalkasyn ýene bir gezek geleniň üçin. Toýda görşeris. Indi näme nahar bişirip bereli? Sen utduň. Indi men häzir aşpez bilen hem bir bişirip bermelä menýuny alyp. Ene. Haý tüweleme. Halypa. Şundan haýsyny saýlaýaň men özüm bişirip berýän. Sag bol jigim sag bol. Tüweleme. Hemmesi bir hili. Hemmesini alasyň gelip dur. Hä, hemmesini iýesiň gelip durdy. Göz doýanok, göz doýanok. Göz doýanok. Sag bol jigim. Sag bol agam. Ömrüň uzak bolsun, ýoluňyz ak bolsun. Şu köp ildeşlerimiz, dogan-gardaşlarymyz gelip şu ýerde tagam ekişsin. Hawa, sag bol agam. Haýsyny alar bular? Nesip etsin. Ine şuny saýladyk. Boldy. Şu bolsa şu. Onda Gol saýlaýan-la men. Asgana garşy